Sen ejeňe meňzeýäňmi ýa-da kakaňa? Bu soraglaryň ählisiniň jogaby biologiýa ylmynyň bir pudagy bolan genetika we molekulýar biologiýa pudagynda jemlenendir. Geliň onda, ol barada azajyk durup geçeliň. Genetika-molekulýar biologiýa adamlaryň genetik maglumatlaryny, olaryň nesli geçijiligini, genleriň genetik häsiýetigini, genetiki materiallaryň, DNK-nyň, RNK-nyň, gurluşyny öwrenýär. Bu wideomyzda biz genetiki kod barada we onuň häsiýetleri barada maglumat bereris. Bilşimiz ýaly, Ýer ýüzünde alty milliarddan gowrak adam bar we her bir adamyň öz aýratyn genetiki kody bolýar. Ýagny, genetiki kodumyz biziň DNK-da saklanýar. DNK bu ikileýin spirally organiki birleşmedir. Ýöne Adamyň kompýuterleriniň kody harplar bilen, sanlar bilen, banklaryň kody dürli sifrler bilen belgilenýän bolsa, adamyň DNK-synyň genetiki kody dört sany harp bilen ýa-da, başgaça aýdamyzda, dört sany azotiki esas bilen belgilenýär. Olar, adenin, Guanin, sitozin we timindir. Her adamda adenin, guanin, sitozin, timin ýaly arotik esaslar bardyr, ýöne olaň ýerleşişi üýtgeşikdir. Genetiki kod başgaça genlerde saklanýar diýip hem bileris. Gen, bu bir proteiniň sintezi üçin gerek bolan kodlaryň saklanýan ýeridir. Ýagny, protein ýigrimi sany dürli aminokislotalardan durýar. Şol aminokislotalaryň yzygiderliligiň kody bolsa gende saklanandyr. Onda, biz kody DNK-dan almaly. Ýöne nädip? Bu iki sany hadysanyň esasynda proteiniň sintezi amala aşýar. Olar. Transkripsiýa we translasiýa. Transkripsiýa bu DNK-dan messenjer RNK, ýagny informasion RNK genetik kodyň göçürilip alynmagydyr. Translasiýa bolsa mRNK-nyň ribosomada Kodlaryny geçirip, belogy ýa-da proteini sintezlemesidir. Geliň indi bolsa genetiki kod we onuň häsiýetleri barada aýdyp geçeliň. Onuň ilkinji häsiýetleriniň biri triplýetlilik. Ýagny, biziň bilşimiz ýaly, DNK-da dört sany azotik esas saklanýar diýdik. Adenin, timin, guanin we sitozindir. Bu sana laýyklykda, eger-de her azotiki esas bir aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bar diýen ýagdaýymyzda, dört sany aminokislota kodlanardy. Ýöne bizde ýigrimi sany aminokislota bolandygy üçin, Kod duplet görnüşinde, iki-ikiden, bolan bolsa, on alty sany aminokislotany kodlamanyň mümkinçiligi bolardy we bizde ýene-de dört sany aminokislotalar galýar. Şeýlelikde, kod triplet şeklinde bolýar, ýagny dördüň üçünji derejesi, ýagny altmyş dört sany dürli triplet kodonlamyz bolýar. Şoňa laýyklykda, Altmyş dört sany bolsa ýigrimi sany aminokislotany kodlamana-da mümkinçiligi bolýar. Bu koduň tripletlilik häsiýeti. Genetiki koduň ikinji häsiýeti koduň ownamaklygy. Bar bolan altmyş dört sany triplet kodony ýigrimi sany aminokislotany kodlamaly. Ýöne her bir kadon bir aminokislota jogap berse, altmyş dört sany aminokislota bolmaly bolardy. Ýöne beýle däl. Eger-de triplet kadonynyň birinji we ikinji azotik esaslary meňzeş bolan ýagdaýynda, üçünji azotik esasa garamazdan şol bir aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bar. Ýagny bir aminokislota iki ýa-da üç sany triplet kodony bilen kodlanmana mümkinçiligi bardyr. Bu häsiýet genetiki koduň ownamaklygydyr. Genetiki koduň indiki häsiýeti bolsa koduň içinde start we stop kodonlarynyň, triplet kodonlarynyň bolmagydyr.

ýagny proteiniň sintezi başlaýar. AUG elmydama ähli translasion proseslerde hökmany zerur start kodondyr, ol metionin aminokislotasyny kodlaýar. Edil start kodonynyň bolşy ýaly, messenjer RNK-da, ýagny informasion RNK-da,

Translýasiýa soňlandyrylýar. Şu üç gazon gelen ýagdaýynda biziň translasion prosesimiz tamamlanýar. Bu hem genetik koduň häsiýetleriniň biridir, ýagny start we stop gazonlarynyň bolmagy. Genetiki koduň indiki häsiýetleriniň biri hem bikamanilylikdir. Her, ýagny her triplet gazony Bir aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bardyr. Bu hem genetiki koduň ýeke manylylyk häsiýetidir. Ýagny bunda altmyş dört sany triplet kodony bolsa, olaryň üç sanysy stop kodonydyr. Galan altmyş bir triplet kodonynyň hersi aýratynlykda özüne degişli bolan aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bardyr. Ýagny bir triplet kodony

Ähli organizmlerde diýen ýaly metionin kodlaýandyr we beýleki tripletleriň hem ählisi, ähli organizmlerde deň derejede aminokislotalary kodlaýandyrlar, bu hem koduň uniwersallyk häsiýetidir. Genetiki koduň ýene bir häsiýetlerinden biri hem mutasion proseslere garşy, ýagny ýalňyşlyklara garşy durnuklylygydyr. Ony şeýle düşündirmek bolar.

RNA-DNK-myzda şol üçünji azotly esasyň ýerini başga azotly esasyň geläýen ýagdaýynda, biziň belogymyzda şol bir aminokislota, ýagny fenilalanin aminokislotasy durar. Bu hem genetiki koduň ýalňyşlyklara garşy durnuklylyk häsiýetini. Şeýlelikde, biz genetiki koduň özi bilen we dürli häsiýetleri bilen tanyşdyk.